Stroke zawtnak hi kan thluaklei ah thi a luan ning a ṭhat lo ruangah a chuakmi ingtuarnak zawtnak phunkhat a si. Hi stroke zawtnak nih zennak tiang a chuahpi kho. Thonghnih le hleiriat kum World Health Organization nih an chuahmi report ah Kum ṭhawnghnih in kum ṭhawnghnih le hleiruk karah zawtnak a phunphun in a thimi hna lakah stroke zawtnak in a thimi hna hi five-point nine million strong an si i vawlei pumpluk ah pahnihnak a tam cem a si tiah an ti. Hi stroke zawtnak a chuahning hi phunhnih ah ṭhen a si i cu hna cu ischemic stroke le hemorrhagic stroke an si. Ischemic stroke cu kan thluak thahri a pit i kan thluak ah thi a luang kho lo caah a cangmi a si. Cucu kan thi a khal ruangah silole kan thi chungah a thau cholesterol a tam tuk ruangah kan thahri a pit i thi ṭha tein a luang kho lo ruangah a cangmi a si. Hemorrhagic stroke cu kan thluak thliahri a kek silole a pem caah a cangmi a si. Hi bantuk thliahri kek le pem hi thikai zawtnak a ngeimi paw sinah tam deuh in hmuh a si tiah an ti. Hi stroke zawtnak hi a thau tukmi hna, zunthlum zawtnak a ngeimi hna le a hlei in thikai zawtnak a ngeimi hna nih an in deuh tiah thiamsang pawl nih an ti rih. Stroke zawtnak ah hmuh tawnmi hmelchunhnak pawl cu a ruang um loin a chuakmi, a fak ngaimi, zei he hmanh tahchunh khawh loin a fak ngaimi lufahnak, ruahlopi in lungmih, mitmuat le lam ṭhiṭha tein kal kho lo, ruahlopi in kan hmaikap khatlei ummi kan mit kan hmul cawlcangh kho loin um, ruahlopi in kapkhatlei kan kut le kan ke hi tha um lo bantukin um silole cawlcangh kho loin um. Ruah lopi in mah le mah theih loin um silole fiang tein holh kho lo, aw chuah kho lo. Minung pakhat nih stroke an ngei maw ngei lo ti theih khawhnak ahcun FAST, F-A-S-T timi hi i cinken ah a ṭha tiah thiamsang pawl nih an ti. Cucu face, arm, speech, time hna an si. F. Face kan hmai umtuning minung pakhat stroke a ngei maw ngei lo ti theih dingah an hmai umtuning nan ngiat lai. A holh lioah a hmur umtu ding le a mit a ṭhep ning nan ngiat lai. Stroke a ngeimi sinah hmuh tawnmi cu an hmaikap khat umtuning a hmaan lai lo. Ei, arm, kan ban le kut umtuning minung pakhat stroke a ngei maw ngei lo ti theih dingah an kut nan thlirter hna lai. Stroke a ngeimi sinah hmuh tawnmi cu an kut kapkhat umtuning a hmaan lai lo. A hit bantuk, a tha um lo bantuk midang nih tawk tikah theih lo le cawl kho loin a um lai. S, speech Kan holh ning, minung pakhat stroke a ngei maw ngei lo ti theih dingah an holh nan ngiat hna lai. Stroke a ngeimi nih an holh tikah a hlan ah a fiang tein an holh khomi kha an holh a aa lai. Cun mah theih lo bantukin holh an holh lai. Ṭhi, time, a caan. Minung pakhat stroke a ngei tiah na ruah asilole zei tuah awk na theih lo ahcun siizung ah kalpi colh asilole mizaw phortu mawṭaw zokzok tein chawn. Hi stroke zawtnak hi rianrang tein thlop ahcun tam deuh cu zennak in kham khawh an si. A zeng cangmi hna caah cun a zengmi an kut, ke le an hmai cawlcangh ning pawl remh ṭhan le a zeng hlan bantuk cawlcangh khawhnak caah thiamsang pawl nih exercise ti bantuk phun in an thlawp khawh hna. Hmailei ah hi stroke zawtnak in intuar ṭhan nakhnga lo caah a hleiin thikai zawtnak a ngeimi le zunthlum zawtnak a ngeimi hna caah sibawi nih herh ningin sii a phunphun dinter a si.